Annaberdi salam. Şeýlelik bilen alty aýlyk hindi gyşynyň möwsüminiň gelşi ýaly, hatlar möwsümi başlandy. Hatyma haýran galmaly zat, ikimiziň arkaýyn oturypmy, ýatypmy, turupmy, Hudaý bilsin, nädip garaz derdinişmäge mümkinçilik tapanymyzdan başlasym gelýär. Gepiň gerdişinde Nury hakynda galan täsir. Men entek janly genini göremok we onuň köpçülikde özüni genilerçe alyp barşy bilenem tanyş däl. Her halda mende Nury geniniň roluny oýnajak bolýa diýen duýgulanma. Hudaý bilsin marsdan düşenmi aýdan düşenmi garaz bu zeminiň adamsa-ha däl. Men mysal üçin Aman agajyk bilen özümi erkin, daňydan boşan ýaly duýup bilýän ýöne oň bilen bir janu bir ten bolmak maňa başartmady. Näme üçin? Meň pikirimçe ol ähli zatda diňe öz sazyny eşdýä. Hut şu ýagdaýam meni baglap goýdy. Bu meniň ilkinji bulaşyk tanyşlykdan soň Nury hakyndaky pikirim we onuň hakykat bilen hiç hili baglanyşygynyň bolmazlygy mümkin.
Soň ikisi şeýle bir alşdy bulaň, Aý asyl Nury men meň ýanymda ýok haçan görseň Gurbannazaryň ýanynda. Gurbannazaryň häsiýetem Nuryňka gaty ýakyndy. Ýuwaşdan, mylaýym. Ol bir käýejek bolanda-da, gaty gahary gelende-de hiç hapa sözi agzyna alman, ýaman etse şeýdip dyzyny urup, Sammyk! diýip, Şeýdýänini bilýän biz. Munuň ikisi şoň ýalyrakdy. Nuram şeýledi.
Dostum mahal-mahal ýanyma gelýär. Gürleşýäs, gülüşýäs, işlerimiz düz. Ol mensiz ýeke gün oňup bilmeýär. Men bolsa onsuz. Meniň ähli syrymy dostuma aýan. Olam syryny gizläp allanok meni. Ol meni özümden oňat tanaýar, men bolsa, ony. Aýrylyşýas, Hat ýazyp duraryn hökman, Oňa wada berýän ol bolsa maňa. Soň ol maňa ýazyp durmaz beýle kän, Men bolsa oňa.

Ol maňa elmydam düşüner dogry. Kemçiligim bilen dogramaz meni, Ýalňyşsam dararda göýbär dogumly, Men bolsa ony. Ine güýz. Ol güýz deý paýhasly barýar. Wepalydyr. Dök ýürekde baryňy. Hawa, meniň şeýleräjik dostum bar. A sizde barmy?
Nura, umuman libretto meselesi hiç çyn Bir ugruna bolmady libretto ýazyp bilýän, şoňa laýyk, şoň göwnünden turýan libretto ýazýan adam tapylmady. Ahyrynda Gurbannazar bilen Görogla başladylar. Gurbannazar hem muňa igenýärdi, Nury, ol gijjik-gijjik aýdymlary, romanslary sen her haçanam ýazyp bilersiň, ýa başga ýazýanlaram kän. Seň borjuň, sen hökman etmeli işiň ullakan sahna eserini döretmeli. Edil häzir özem tüýs men diýen wagty. Seniň işleriň ugrunadygyna men şat. Esasy maksat şähdaçyklyk hem ruhubelentlikdir. Ýöne men sende näme üçindir hut şu zatlar ýetmezçilik edýärmika diýýän. Ýöne seniň bu dünýäde iň ynjalyksyz hem durmuş taýdan üpjün däl adamdygyňa garamazdan, olar sende bar. Men saňa hemişe, Çynlakaý, düýpli eserleriň üstünde işle diýerdim, häzirem şony diýýän. Biziň häzir ikimizem öz döredijiligimiziň ilkinji basgançagynda. Hawa, biz ýazýarys. Halk bizi hormatlaýaram, söýýär. Ýöne mundan soň näme? Biziň adymyza näçe köp taryp ýaňlansa, biz şonça-da köp täze zatlar döretmeli. Biz kämillik ýolunda ahyry. Diýmek biz has çuňňur, has pelsepewi eserler döretmeli. Her zeýilli aýdymdyr marşlary biz her haçanam ýazarys. Sende sahna üçin hiç zat ýok ahyry. Emma hakyna baksaň, şeýle eserler hut sende bolmaly.
Bir gezek geldi Şüleýe. Onuň ýanyna ýene ýaňky libretde ýazanlaň biri Taňryguly Taganow diýýärdiler, libretist. Men diýdi, Daňataröwez operasyny, Görogly operany ýazyp bilmedi, ýazyp ýetişibilmedi, aradan çykdy. Men şony ýazjak, diýdi. Şul adamlaram maňa libretto ýazyp berdi, diýdi. Onuň libretty men diňläp oturmadym, ýöne şol döreden sazyny çalyp berdi, öý, bärde. Garaseýitlibem otyr, Taňryguly Taganam otyr, diňleýäs. Aý, şunda bir, bir gowy nemeler bar eken. Şu, olar Görogly, Görogly depdäni şol ýerden çykýan ses bilen bir tüsli, olam horuň sesi, şu ýogyn erkek kişi sesleri-de ýerden çykýar şol. Bir tüsli bir, bir gaty täsir ediji, maňa şeýle bir täsir galdyrtdy. Nury diýdim, eger şul operany opera edip ýetişibiläýseň, gaty Bir şowly çykan eser bolardy. Şonda-da aýdypdym.